जी हम सब अखन बस्तीपुर गोविंदपुर के जे लक्ष्मी नारायण मंदिर अछि ओहिठाम बैसल छी आ एहिठाम जेनाकि भजन कीर्तन गीत संगीत आदि इत्यादि के माहौल चलैत रहै छलैया तऽ सएह आइ फेर एहिठाम शुरू भेल अछि वा भऽ रहल अछि लॉकडाउन के समय में एहिठाम नाल पर छथि शिव सुंदर यादव जी एहि क्षेत्र के बस्तीपुर क्षेत्र के बहुत पुरान मात्र नाल वादक नहीं समग्र में संगीत के उत्थान में लागल व्यक्तित्व शिव सुंदर जी अखन लॉकडाउन के समय कोना बिता रहल छी अहाँ तऽ शिक्षक सेहो छियै तऽ अखन स्कूलो बन्दे छै घरमे दिन भरि बैसल रहलहुँ बुझलहुँ कहने छै जे कतहु नहि निकलै लेल ओहि लऽ कऽ कतहु निकलबो नहि करै छी खास कऽ घरेमे रहलहुँ घड़ी पर टी वी देखलहुँ घड़ी समाचार सुनलहुँ घड़ी नाति नातिना सब होइ छै एकरा सबके खेलौलहुँ पिलौलहुँ तही सबमे टाइम व्यतीत होइए किछु नहि काम होइए आरो कोनो सृजनात्मक जेना अहाँ सब तऽ एहिठाम मंदिर पर बैस कऽ मंदिर पर नियमित बैठ के करै जे छलियै करब से सेहो बात कहै छै दस गोरे के भीड़ भाड़ नहि करै ले की लागी उहुं, आइ तो हम सब तैयो कहली जे कनी आइ बहुत दिन भऽ गेलै कहि कऽ आइ सोशल डिस्टेंस के कायम करैत उहुं, सब गोटे अपना कनी काल मनोरंजन कऽ ली कहि कऽ बहुत दिन भऽ गेल उहुं। तैं लऽ कऽ आइ सब गोटे बैठ गेलियै नहि तऽ वास्तविक नहि बैठऽ दै छै आ, नहि बैठऽ दै छै से सेहो नहि बैठऽ के चाही नहि बैठऽ के चाही अनचिन्हार हँ, अनजानल लोक कए रंग के सबसँ लोक सब आबैया ओहिमे किनका छै किनका नहि छै से किनको पता तऽ नहि रहै छै बिल्कुल, बिल्कुल। तैं लऽ कऽ तऽ अपना सेफ के लागी आ दोसरो के सेफ के लागी तऽ जते सुरक्षित अपना घर में बैसल रहब तते ताहि सब दोसर से ठाम में सुरक्षित नहि भऽ सकैया हम्म। एहिठाम हरिप्रसाद महतो जी छथि एकदम गुरुजी अ, हरिजी अपनेके केना बीत रहल एहि समय

जेना आन समयमे पहिने एहिठाम मन्दिरमे जे भजन कीर्तन वा गीतनाद होइ छलैए तखन भीड़भाड़ बेसी होइ छलैए बेसी की एकदम हँ हँ बेसी भीड़भाड़ रहै छलै एकदम धियापुता सब गाँवके समाजके आदमी सब रहै छल जमा भेल तऽ आइ जानियो बुझि कऽ बेसी लोक नहि अबै ताहि हिसाबे बैसलियै की की बात हँ जेना पुरान पुरान लोकसभ हमरा मोन पड़ै छथि रामेश्वर यादव जी रहथिन रामेश्वर राम प्रसाद यादव राम प्रसाद यादव अंदी साव तऽ हिनका सबके ई अ, मैथिलीके पारंपरिक कीर्तन गायनमे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहै हुनका सबके अनुपस्थितिमे की महसूस करै छियै हुनका सबके बहुत छलाहा ओहि टाइममे बहुत प्रख्यात कहल जाय ने एहिठाम हुनका सबके मुकाबलामे कहल जाय कि या छेबे नहि करै उहुं। हुनका सबके एक कन्नी कौन एक कन्नी में हम सब कनी कनी शिव सुंदर जी के तो बहुत लंबा संगत आनंद गिरी कुमुद रंजन बराल हिनका सब संगे हिनका सबके अभाव कते अखड़ैया एह बाप रे, बड़ा आखड़े है कि हमरा खास कर व्यक्तिगत तौर में कहू तो आनंद जी आ कुमुद जी नहीं भेला कारण हिनके सबके लऽ कऽ हम एते चर्चित भेली खास कऽ उहुं। हमर बात हिनके सबके माहौलसँ आब हिनका सब गुरु जकर गुरु तुल्य छलखिन वास्तवमे हमरा तऽ ने- बच्चेसँ चारिए क्लाससँ हिनका सब पढ़ेनहो पढ़ौनियो आ लिखौनियो- पढ़ेनहो छथिन हँ। पढ़ौनियो छै आ ब- चारिए क्लाससँ हमरा एहि सत्संगतमे हिनका सब जे अलग हम्म। समावेश कऽ लेलखिन चारिए क्लाससँ हम अहाँके ई म- मादल जे ढोलक बजबै छी। मादल ढोलक हँ, हँ। नाल नाल ई सब बजबै छी हिनका सबके हम्म, तऽ हिनका सब जरे बहुत प्रेरणा हमरा मिलल हम्म। ई चीजके अगाड़ी बढ़ऽके नहि तऽ हिनका सबके जे एहन माहौल जे एहिठाम नहि रहै तऽ हमहूँ वास्तवमे हमरो केओ नहि चिन्हैत एहिठाम हम्म, आ धनि धनि ओ गुरु महाराज सब हम्म। जे हमरो अते तक पहुँचा देलन आ ताहिपर अपने जे धीरू बाबू जे एक दू बेर जे हमरा सबके एहिठाम जे प्रोग्राम लऽ कऽ जे धन ओतऽ तक जे देखा देलियै नेपाल टी वी तक हम्म। हमरा सबके की पहुँचा सकतै ओहिठाम ओ धीरू बाबूके ओहिमे ध- बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि हमसब नहि नहि ब- बस्तीपुर के लोग तऽ कतऽ कतऽ पहुंचल छै वो अहीं सबके बदौलत ने हमर मित्र छथि टेक बहादुर भुजेल की छै टेकू जी पहिने जे एहिठाम गीत संगीतके माहौल होइ छलै से आ अखनका अवस्थामे की अन्तर पबै छियै पहुलका बूढ़ पुरानके बहुत संगीतमे बहुत रुचि रहै उनके बदौलत हमरो सबके किछु पछाड़ी तऽ रुचि तऽ देखै छी एकदम मुरेठा बान्हि कऽ बुझू जे बैसल छियै मजीरा लऽ कऽ तऽ बिना रुचिए के कनि मनि झालि झामेर बजबै छियै पछाड़ी पछाड़ी कनि मनि गाबै छी ई रामलोचन हमर सोच रहै जे ब- आब एहिठिना जे जेना पहिने देखै छलियै हमरा सब नाइनटा रही तऽ पहिने बूढ़ पुरान सब बहुत मतलब एहि सबमे रुचि लेने रहए तऽ हुनका हुनकर हमरा आओरके अस्थिसँ चारिओ आना हमरा सब करी कहि कऽ विश्वासमे आब लॉकडाउन भेला पर ई एक डेढ़ महीना दू महीना तऽ हमरा सब ओहने बैस गेली आ घर में बैठल निक नहीं लगे कतौ जेबो करू तऽ कतौ जायलो नहीं होइया वही सोच के हम कहली जे मतलब आब यही ठिना बैठती जे मतलब दू चार टा भजन भाव जे है से भ जतिये तऽ कनी ई कोरोना वायरस के लागे में कनी अब जे मन में है से कनी खोल के अपना सबके हाँ इएह दुआरे और कमल यादव राजनीतिक लोक से हो छथि एकदम सक्रिय नेता छथि एहि क्षेत्र के कमल अहूँके देखलहुँ जे बड़ा उत्साहित नहि हेबाक चाही किछु बैठके चाही किया एहि क्षेत्रमे हमर वंशानुए लगल छै सब दिनसँ बाबुओ हमर छलैया हमरा और नहि सीख सकली दुख के बात यऽ जे हमरा और ई एकरा नहि बढ़ाबऽ सकली तऽ चलू ई तऽ गीत संगीतके बात तऽ छैहे अहाँ राजनीतिमे जे लागल छी अखन विभिन्न ठाममे राहत दैके गरीब दुखिया सब जे कि जन बोनि करै छलैए ओकरा सबके जे मुश्किल छै ताहि सबमे सेहो अहाँ सब राजनीतिक रूपसँ आन हिसाबसँ देखैत हेबै ने से की छै अवस्था अब ओ जे कहै छियै ने अब सबसँ पहिले स्थानीय सरकारके अधिकार देने छियै कहै छै सरकार ओतऽसँ केंद्रीय सरकार कहै छै अब ई स्थानीय सरकारमे अइए कहियो दलके नाम पर करेलकै अब वार्ड अध्यक्ष अपन मन परी केलक मेयर अपन मन परी करै छै ये से बात भऽ रहल छै एहि विषयमे कनि दिन पहिले हमरा सब बैसलो छली जेना नहि हुअक चाही

कहलकै सर आब तोही चलाउ हम्म। हमरा बुते आब बूढ़ भेलै हम नहि सकबै ताहिके लागि ई छै। की होइ छै माइजन के ड्यूटी की होइ छै माय जाने कि ड्यूटी वएह होइ छै कि आब ककरो पूजा भंडारा भेल बियाह भेल हम्म। तऽ ताहिमे माय जाने के या ढेरी देला तऽ ओहिमे ढेरी लेला घुमा अपन जातिके समाजके समाजके तऽ अपने जातिके अपन बाँटला आ ओहि भोज रह- रहल बैठल देख विचार केला आओर एहिठाम महेन्द्र जी छथि बड़ा एकदम सुरीला आवाजमे गबै छथि हमरा लगैए जे एहि कीर्तन सभमे निरन्तर लागल रहऽवला बहुत पहिनेसँ तऽ महेन्द्र जी अहाँके केना समय कटि रहल अइ हमर समय तऽ एनाही दिन दुखिएमे आइए गाइएमे चलि जाइए बर्बाद भऽ जाइ छै समय अहीं गाँव मने की होइ आइ छै गाइमे आब जेना अहाँ लग गेल अहाँ लग हेबे हेबे केली हुनका लग गेल ओला हेबे हेबे हेबे केली आ सुनली समाचार सुनली तऽ कखनको ओहि दिमागमे रहि गेल जे कोरोना वायरस लऽ कऽ जायब कि की करत ओहो मे टेंशन भऽ गेल आ कखनको हँसियो खुशी रहि गेली एहि सबमे हमरा तऽ सब अखनका समयमे की करयके चाही आखिर मानि लिअ कखनो ओहो डर होइए कखनो हँसियो खुशी रहली एहन समयमे केना रहयके चाही जकाँ लगैए आ हमरा तऽ एहन समयमे केहन रहक चाही जे हमरा तऽ बुझाइए कोरोना छेबे नहि करै अरे बाप हँ हँ ई सब जे है कोरोना नहि है कहि के हँ। हमरा तेहन अनुभव बुझाय कैला यदि कोरोना रहिते तो सब कोई मरतिए हम्म, अब अम- उन्हर अमेरिका में इटली में रूस में उन्हर मरे तो उन्हर तो बहुते जनता है वो सब कामो वएह सब केने छै से जना केलकै वएह सब तो मरते के आ हमरा सबके नेपाल में तो यदि कोरोना के जे परेशान कयल जाय समाज के आ सबटा घर घरे जे मतलब शिविरे बैठा के तो हमरा बुझाय आधा से बेसी कोरोने में चलि जेतै ख- ढौआ धु- धौआ नहि लोक। जनता मरि जेतै कोरोना के चिन्ते से सो कोरोना एकोटा के छै नहि अच्छा अच्छा कोरोना के कोरोना चिंता एकोटा के से छै नहि लेकिन चिन्ता लागि जेतै ओ। कैला तऽ सबके तऽ छै इतना बार मे टीबी दमा प्रे- प्रेशर सुगर ई सब सब बीमारी से ग्रसित छै ओकरा सबके ढोआ दवाई डेली खाय पड़ै छै